Ir-riċerka u l-kitba tal-bijografiji tagħtina titwiliet importanti ħafna fl-iżvilupp tal-personaġġi li ħallew impatt fuq l-istorja tagħna. L-istoriku Sergio Grech Qasam xi riflessjonijiet magħna b'rabta mal-kitba ta' dan il-ġeneru.
Il-bijografija tgħinna biex fl-aħħar mill-aħħar aħna niskopru iktar lilna nfusna u lill-pajjiż tagħna għaliex il-bijografija mhix sempliċement profil ta' individwu imma inti qiegħed tpoġġi dak l-individwu f'kuntest, qiegħed tpoġġih fi żmien partikulari, f'epoka partikulari. Għalhekk permezz t'hekk inti qed tiskopri wkoll dawk iż-żminijiet partikulari li tkun qiegħed tgħix. Il-bijografija nistgħu ngħidu li sa ftit tas-snin ilu ma tantx kienet meqjusa bħala xi ġeneru għoli ta' fejn tidħol il-kitba tal-istorja. Fil-fatt, għal xi wħud li tikteb il-bijografija kienet tfisser sempliċement li jkollok profil indaqqas dwar dak il-karattru li inti qiegħed tistudja. Imma dawn l-aħħar snin qegħdin naraw anki t-twelid ta' moviment b'saħħtu, ħa nsejjaħlu hekk, anki ta' kitba ta' bijografija. Il-bijografija hija l-istorja ta' xi ħadd. Jista' jkun li fix-xena lokali, għalina l-bijografija hija biss l-istorja ta' persuna importanti, l-istorja ta' xi ħadd li kien Prim Ministru, l-istorja ta' xi ħadd li kien Arċisqof, imma fl-aħħar mill-aħħar kull individwu jista' jkollu l-bijografija personali. Il-bijografija hija distinta mill-awtobijografija mbagħad. L-awtobijografija hija meta xi ħadd jikteb l-istorja u l-esperjenza li hu jkun għadda minnhom. Jiġifieri hija, ħa ngħid hekk, stil ta' kitba miktuba fl-ewwel fl-ewwel persuna. Mill-ġdid, kulħadd jista' jikteb l-awtobijografija tiegħu imma mhux l-awtobijografiji kollha jkollhom imbagħad kontribut x'jagħtu lill-istorja, ħa ngħid hekk. Anki awtobijografija ta' politiku kbir ma tkunx daqstant importanti għall-kitba tal-istorja għaliex jista' jiġri li f'dawn iċ-ċirkustanzi l-politiku jkun qiegħed ifaħħar lilu nnifsu, qed ipoġġi lilu fiċ-ċentru tal-istorja, qiegħed jeditja l-istorja kif jaqbel lilu u allura l-kontribut lejn l-istorja jkun limitat. Nista' ngħid li jiena ħdimt fuq diversi tipi ta' ta' riċerka, apparti għar-riċerka akkademika tiegħi, ħdimt pereżempju il-bijografija ta' Alexander Cachia Zammit, it-Tabib Sandy, li ovvjament dik tatni l-opportunità li nitkellem dwaru fil-qasam tal-politika, fil-qasam bħala tabib. Tibda mill-bidu nett, ħafna drabi tibda anki minn sensiela ta' konverżazzjoni li jkollok mal-persuna, imma mbagħad trid inti anki titlaq għal rasek. Pereżempju jien naf tmur l-Arkivju Nazzjonali, ta' Malta u tfittex il-fajls li jaqgħu taħt l-emigrazzjoni, peress li t-tabib kien involut mill-qasam tal-emigrazzjoni u tibda ssib il-figuri ta' nies li siefru, pereżempju parti mill-ktieb hemm anki fuq il-kontroversja dwar it-tfal li jintbagħtu fl-Awstralja u anki hemm xi dokumentazzjoni ġdida marbuta ma' dan is-suġġett. Dak huwa tip wieħed. Imbagħad, pereżempju, jiena anki neditja numru ta' kotba, pereżempju jiena l-editur tas-sensiela Bejn Storja u Miti, fejn hemmhekk aħna naqbdu persunaġġ kull volum u f'kull volum nies li kienu jafu l-persunaġġ flimkien ma' storiċi, ma' osservaturi f'diversi oqsma tal-ħajja jiddiskutu u jitkellmu dwar dan il-persunaġġ. Jiġifieri f'daqqa waħda jkollok pereżempju 30 persuna li qegħdin jgħidu tagħhom fuq Dom Mintoff, fuq Eddie Fenech Adami, fuq Mabel Strickland, fuq Father Hilary Taliaferro u karattri oħrajn. Nipprova, ħa ngħid hekk, nikkombina flimkien dawn iż-żewġ dinjiet li lkoll huma jispiraw ruħhom mill-importanza tar-riċerka kontinwa l-ħin kollu. Forsi aħna għandna l-impressjoni li l-bijografija trid bilfors tfaħħar lill-individwu, trid bilfors tagħti ġieħ. Le, dak mhux ir-rwol tal-bijografija, il-bijografija għandha tistħarreġ il-persuna fi żmien partikulari. Issa jista' jkun hemm ukoll dawk l-isfumaturi jew inkella jista' jkun hemm ukoll dawk il-faċċati li ma tantx ikunu sbieħ fil-ħajja tal-individwu, imma jekk xejn wieħed għandu jippreżenthom ukoll u wieħed jidħol anki fid-dettall ta' hu kif irreaġixxa